Jokananam amosou duto biuru oyimore uru osawore uru e, e channel mar Luo Show. Luo Show akeloni kaka joluo miyo nyithigi nyinggi. Un joluo ma Uganda, un joluo ma Tanzania, un joluo ma Kenya, un joluo ma Congo, un joluo ma Ethiopia. Ing'eyo kaka un umiyo nyithiu nying. Nyithindo wamiyo nying koling' didh bend ang'o? Ontino wamiyo gi nying sa, sa kata event, place kata ka ginya kawo kuom koya wuomgi kata mingi. Nyithindo wamiyo nying gi kaka chal. Mokwongo example mamiyou, nyathi monyuol gotieno waluonge ni Otieno. Ka en wuoyi waluonge ni Otieno, ka en nyako waluonge ni Atieno. Mano nyathi mimiyo nying konyuole gotieno kata konyuole Gotieno. Onyuole diro otieno, onyuole kamoro, wamiye nyinge kamano. Iluonge ni Atieno kata Otieno. Ka en wuoyi, Otieno. Ka en nyako, Atieno. Mano nyathi monyuol gang'o? Gotieno. Monyuol gang'o? Night. Koro wamiyo nying ka nying ka nying. Wadhi e nying moko kendo. Nyathi monyuol, nyathi monyuol koumore. Ani onyuole upside down wad. Iluonge nang'o? Ouma. Ka en wuoyi Ouma, ka en nyako Auma. A male child was first uh, born facing down. Iluonge ni Ouma kata iluonge ni Auma. Twins, the first male is called Opiyo. Mano konyuol nyithindo ma twins mo- monyuol rude. Mokwongo iluongo ni Opiyo, mar ariyo female iluongo ni Apiyo. The second one Odongo. Mariwe eh, manu manu wuoyi Odongo. Nyako Adongo. A male child born the blessing. Ka gine ka gine cha nodong' e ich. Iluongo ni Obiero. Mano wuoyi. Ka en nyako iluongo ni Abiero. Ka ile present odong' iye. Mano matunga nyathi cha odong' iye Obiero. Odong' iye. Koro iluongo ni Obiero ka en wuoyi. Ka en nyako Abiero. Mano kaka nyingi miyo ji. Nyathi monyuol koumore iluongo ni auma ka en wuoyi, ka en nyako auma. Nyithindo monyuol mar twins eh, dwe iluongo nang'o? Opiyo en wuoyi, apiyo en nyako. Odongo en wuoyi, adongo en nyako. Mano kaka chal. Kendo wadhi. Nyathi monyuol, a male baby born in the morning is called Omondi. In the morning, iluonge ni Omondi. A female called Amondi. Akinyi pia ni msichana, Okinyi pia ni kijana. Mano male child monyuol go, go, gokinyi, monyuol gokinyi. Koro okinyi, asubuhi

Okinyi, hiyo ni kijana. Akinyi, msichana. Ehe. Nathi monyuol when the sun is setting. A male child born when the sun is rising. Eh, man when the sun is rising. Onyango. O- Hiyo ni kijana. Msichana Anyango.

Nathi monyuol outside the home state, monyuol oko mar pacho kata oko mar dala iluongo ni ooko, ka en wuoyi, ka en nyako aoko. Iwinjo? Nathi monyuol e jioni, ani evening, iluongo nang'o? Odhiambo ka en nyako, ka en wuoyi Odhiambo, ka en nyako Adhiambo. Monyuol ka sun is setting. Iluongo nang'o? Odhiambo, Adhiambo. Nya, bas. A male child born during Evestan kani watu navuna. Iluongo ni Okeyo. Ka en nyako Akeyo. The born child when watu harvest. Wana harvest. Iluongo ni Okeyo ka en wuoyi. Ka en nyako iluongo ni Akeyo. A male child born during the time of anger, wakati wa njia anga. Okech ken nyako akech. Mage nying momiyo nyithindo konyuoli ka ji golo cham e puodho iluongo ni okeyo. Ka en wuoyi ka en nyako akeyo. Konyuoli chieng' ma ji kech kawo ji iluongo ni okech. Ka en wuoyi ka en nyako iluongo ni akech. Mago kaka wamiyo nyithindo nying, kaka wamiyogi. Iwinjo? Konyuolwa kata ka, ka, ka gine, ka koth chwe, iluonge ni okoth. Ka en wuoyi, ka en nyako, akoth. Hiyo ni raining time. Akoth, okoth. Okoth en wuoyi, akoth en nyako. Koro nyinge wadhiga gi o dung'ne wuoyi. E Chung' ne nyako. Kiwinjo kama nitie O, wek E, en chung' ne nyako. Mano kaka omiyo ji nying.